Булды, uh, Рамил, булды, син нишлисең? Безнең бүген яшьләр тукталышы тапшыруы татар яшьләре көннәренә багышланган. Ә син инглиш э, инглиз телендә сөйләшәсең. Мин сине аңламыйм. Сын Зөхрә, безнең бит хәзер 21-нче гасыр тышта. Хәзер беләсеңме, 5 яшьлек балалар да инглизчә белә. Белә, ансы белән килешәм, ләкин э, бөтен кеше дә бит аңламаска мөмкин. Э, Нәрсә хәзер аңламаган кешегә безнең яшьләр социалчы карамаска дигәнмени? Юк инде без шуның өчен икәү бит монда. Менә мин инглизчә алып барсам, ул да син син дә инглизчә алып барырга дигән сүз түгел. Син татарча алып бар. Кызыграк була бит. Ярар, килешәм монысы белән. Әйдә алайса башлыйк. Эфирда яшьләр тукталышы дуслар һәм без бүген татар яшьләре көннәре турында сөйләшәбез. Yes, stop is on air. Сәлам.
Hi.
Менә дустым, шулай итеп мин үземнең инглиз телен камил белүемне күрсәтмәкче идем, тагын чыкмады инде. Ярый инде, Рамил. Нигә борчыласың? Безнең дуслар болай да синең уңган, булган, бар яктан килгән икән, талантлы икәнеңне бик яхшы беләләр. Ярар, шулай дип ышанып калабыз инде, дустым. Әлбәттә.
Менә мине бер сорау борчый. Ә без синең белән инде хайран күптән аралашабыз. Ә безнең белән син бик матур, саф татар телендә сөйләшәсең. Бу бик э, хуп күренеш. Ә, ә менә дусларың белән, ә, туганнарың белән, үз гаиләңдә син нинди телдә сөйләшәсең? Менә Зухра, беләсеңме, чынын гына әйткәндә, дусларым белән һәм инде гаиләмдә мин э, татарча сөйләшергә тырышам. Чөнки татар теле ул бит минем э, туган телем һәм инде э, моны бер нәрсәсе дә юк. Татар телен камил белү ул э, тиеш нәрсә. Һәм инде миңа калса бу тәрбиядән тора, һәм инде балаңны яшь вакыттан ничек тәрбиялисең, ул э, үскәч тә үзен шулай ук тотачак. Син бик матур сөйлисең, һәм миңа калса балага э, туган телгә карата мәхәббәтне нәкъ менә син әйтмешли сабый вакытта ук сеңдерергә кирәк. Кечкенә баланың менә урамда йөргәндә, "Әтием, зинхар өчен миңа менә моны бир әле" дип сораулары бит шундый күңелле, шундый карыйсы гына килеп тора шул балага. Әйе.
Һәм инде Э, шулай итеп балалар үсә тора бит һәм э, яшь үсмерләргә әйләнә менә безнең татар яшьләре дә шундый актив шул менә мин аларның арасында йөрим менә аларны күрәм һәм инде алар өчен шундый шатланам шундый сокланам аларга күпме э, мәҗлесләр күпме җыеннар күпме күпме бәйгеләр күпме иҗат өлкәсендә уңышларга ирешәләр алар и бигрәк булганнар да субханалла инде алар белән горурлану мөмкин түгел чыннан да әйе Зара, син э, сиздеңме безнең монда нинди диалог барганын? Безгә Әйбе белән бабай кебек бисең. Әйе, без монда ишек алдында скамбияга утырып, үзебезнең көнбагышыбызны ашап, Әйе. татар яшьләрен сөйләшеп утырырга гына калды. Күрше күләннәрен тикшерә. Әйе.
Әйдә тизрәк киләсе Әйдә, сюжетта күшәбез. Күшәбез, күшәбез.
Татар бәхете өчен мин җан атамын. Татар бит мин. Үзем дә чын татармын. Милләтебезнең барлык ышанычы, өмете Тукайлар рухы сүнмәгән яшьләрдә. Күк пәрдәсе болытлардан ачылып, яңа көн туды. Шәһәр кабаттан елга ташкымы кебек кешеләр шалкымына, Кошларның тавышына, фонтаннар челтерәвенә күмелде. Әнә, ераклардан бер төркем яшьләр атлый. Көлешә, уйнаша, аралаша-аралаша инде чык белән бергә уянган чәчәкләр басуы диярсең. Бер төркем татар яшьләре. Татар яшьләре көннәренә җыелган яшьләрнең бөтен гаме, милләт, халык турында уйлау. Алар шушы гамнән рухлана, илхамлана. Татар яшьләре Казанга күчтәнәч белән килгән. Хәзер алар Казан халкын шаккатырачаклар. Беләсезме ничек?

Бу форумы уза, фестивале уза. Шул кадәр шатланып, сөенеп, бөтен халык моны карарга чыкты, җыелыштылар. Без боларның яшьләребезнең, бөтен Русиядә җыелган яшьләребезнең күбесе белән мин э, сөйләштем, фикерләштек. Бөтен җирдә дә безнең халкыбызның, данлы һәм шанлы халкыбызның э, бик гүзәл вазифасын башкаручы яшьләребез килгән икән. Иншалла, Безнең бөек татар халкыбыз һәр яктан, уңай яктан өлге һәм үрнәк булачак, иншалла. Көндәшләрең өчен, тукайларым өчен яратам. Татар халкы үзенең аеклыгы белән, үзенең ничек тотынаклыгы белән, ярдәмчеллеге белән бүтән милләтләр арасында аерылып тора. Мин аларны теге үзебезне мактау дип әйтмим, ә чыннан тормыш күрсәтә шулай бит. Чынлап та, менә бу очрашу безнең күпме яшьләрнең, инде аларның монда килеп алар телгә өйрәнүгә булсынмы, үзара аралашуга өйрәнүгә булсынмы, төрле чаралар оештыруга булсынмы, бөтенесе дөнья халкының, бөтен милләтләрнең дуслыгына илтү юнәлешендә зур эш алып барыла. Флешмоб түгәрәген кыздырып алгач, алар Галиәсгар Камал театрында спектакль карауга чыктылар. Карагыз соң, бу чибәр татар егет-кызларының башларында милли рәсемнәр төшерелгән түбәтәйләр, күлмәкләр. Сөенечле хәл безнең милләтебез өчен. Үзара аралашулары, фоторәсемнәргә төшүләрен берни дә, бер нәрсә дә алыштыра алмый. Болар сагынып искә алырлык мизгелләр. Бик кызык булды.
Шунысы белән, гомумән, Бии белми торган кайбер җегетләр, кызлар да хәтта шуның хәтле тибә рәхәтләнеп, дәртләнеп бииләр. Менә хәзер хәтта яңадан видеоларны карап утырабыз. Иң артка посканнар. Әмма дә ләкин бииләр, шуңа күрә без бик шатбыз. Әгәр дә э, алга таба да менә шулай үзебезнең Камал театрыбыз каршындагы сә- мәйданда күбрәк татар биюләре, татар җырлары яңгыраса.
Бу яшьләр белән соклану хисләрен Найля апа Гараева да яшереп кала алмады.
Менә кой вакытта без бит яшьләрне сүгәбез. О, яшьләр шундый алар, без шундый идек заманында. Хәзер яшьләр кыю. Безнең заман түгел. Алар барысына да мәгълүматлы, алар милләт өчен янып, көеп йөриләр яшьләр. Алар үзләренең татар икәнлеген менә бүген театрга килеп яңадан иналырлар алар.
Милләтебезнең бриллиант кошлары бит ул, безнең татар яшьләре. Күңел белән сөям, бәхтең татарның, күрергә җаннарны, вактың татарның. Татар яшьләре көннәре Гомерлек булсын, беркайчан да бетмәсен, чәчәк атсын! Рамил, әйт әле, менә ни өчен син шулай кыланасың? Мин Ну, аңламыйм. Зөһрә, ничек инде ни өчен булса да. Син менә әйт әле миңа, менә мин бит татар егетеме? Татар егете, әйе. Соң менә әйт әле миңа, татар егете менә гомумән нинди була? Уңган, акыллы, булган. Менә шул, менә булган. Күрәсең, менә син булган дисең, әйме, минем дә үземне менә тамашачыларыбызга үземне булган итеп күрсәтәсем килә. Ә син миңа, ә син мине гел менә ярдәм итмисең миңа, гел көлкегә калдырасың. Әз генә, әз генә булса да миңа булыш инде бүген, бүген булса да рольгә кереп миңа мине макта әле. Ярый, ярый, Рамил, тынычлан. Тик, беләсең, бер кечкенә генә шундый күңелсезлек бар. инде күңелсезлек инде тагын синдә гел күңелсезлекләр инде безнең камера кабынган икән инде һәм дуслар барысын да ишетте
зөһрә син син миңа шуны әйтә алмадыңмы инде менә тагын тагын йо йо йо рамил мин аны үзем дә әле генә белдем бит тагын син мине көлкегә калдырдың дуслар әйдә тизрәк киләсе сюжетка күчәбез әйдә әйдә күчәбез
Без яшьләр. Бездә дәрт, энергия, кан һәм чәйнек кайнап тора. Без һәрчак биеккә, яңа үрләр, белем яуларга омтылабыз. Безне гел тыялар. Тегене эшләмә, моны эшләмә. Бу һәм бу сиңа килешми имеш. Юк инде. Без яшьләр һәм без нәрсә телибез, шуны эшләячәкбез. Шулай бит, дуслар? Сизәм, ялкынлы әйе дигән җавабыгыз килеп иреште. Әле дә ярый безне һәрчак үз итүче Идел яшьләр үзәге бар. Татар яшьләре көнен дә алар менә дигән итеп уздырды.
оештыру комитеты составында мастер-класслар алып баручы махсус чакырылган кунаклар бар. Быел 8 юнәлештәге мастер-класс эшли. Татар теле, тарих, дин, кул эшләре, журналистика, Татар иҗтимагый оешмалары ничек барлыкка китерелгә, бию, вокал. Шуңа күрә алар белән көн саен шөгыльләнәләр. Кичә генә Миңгол абыйлары белән, Миңгол Галиев белән төнге сәгать уникегә хәтле җырлап чыктылар инде. Шуңа күрә ул безнең елдагы практика, без аңардан беркайчан да тайпылмаячакбыз, чөнки менә шундый Үзләреннән олырак булган буын белән аралашу, беренчедән, яшьләргә бик күп нәрсә бирә, икенчедән, олы яшьләр бирүдән үзләре дә без моннан ничектер теге яшәреп киткән кебек булабыз, диләр. Шуңа күрә без ел саен аларны чакырабыз. Мастер-класслар бил, э, күпмедер дәрәҗәдә үзгәрергә мөмкин, әмма дә ләкин алар, э, елдан-елга менә шундый күчеп бара торганнар инде күбесенчә.
Лейсән Сафина безнең яшьләр онлайн тапшыруының да кунагы булды. Анда да яшьләргә кагылышлы темаларны яктыртып, рәхәтләнеп яшьләр белән аралашып утырды. Олылардан аермалы буларак, яшьләр теге яки бу фикергә колак салырга сәләтле әле,

Ләкин безнең буынга акыл һәм тәрбия бирүләре өчен без аларга мәңге рәхмәтле. Үз гаиләм бар инде, тагын бу зур гаилә була. Миңа ошый бала. Минем өчен балалар инде алар бик кечкенә булмасалар да, алар белән кызык, алар кызыксыналар, сорыйлар. Әле без бүген менә изү ясыйбыз, ә инде башка көннәрне без стилистика турында сөйләшәбез. Алар өйрәнәләр, ничек матур итеп киенергә, нәрсә киенергә, нәрсә булырга тиеш һәрбер кызның гардеробында дип әйтик. Мастер-класслар ярдәмендә яшьләр кул эшенә, журналистикага, татар теле белән тарихына, биергә һәм хәтта җырларга да өйрәнде. Менә бит, берничә сәгать эчендә әллә нәрсәгә дә өйрәнеп була икән.
Беренче раз килдем бу татар көннәренә, бу мин килдем булар курсларга, Мин җырлый белмим. Вот, э, аю басты калагама. Вот. И мин җырлый белмим. И әтиләр кем җырлый белми, ул монда өйрәнә. Вот. Бик яхшылар курслар, бик әйбәт. Монда мин үренәм гүрләр бешерергә, монда минем күңелем ачыла. Вот, монда мин күп нәрсә үренәм, үз теленне биергә, җырларга дигән күп. Э, Үз динне беләм. Вот, азак вис- белемне белеп моннан Китәм үземнең туган якларына, янда бүтән яшәргә өйрәтергә тырышам. Тоже то, что үз телемне белергә, биергә, җырга ул әйбәт. То есть алай эшләгәннәр безнең әти-әниләр, и вот, и безгә дә тоже шулай белергә кирәк, тырышырга.
Яшь чак, юләр чак диләр. Ә мин моның белән килешмим. Яшь чак, акыллы чак ул. Чөнки бар яшьләр генә кыска вакыт эчендә булмаслыкны эшләргә сәләтле. Сессияне генә искә төшерик. Бер төн эчендә ярты еллык мәгълүматны өйрән инде сине.

Менә шулай иттереп э, егетләр турында сөйләшеп алдык һәм инде Зөһрә хәзер сезнең чират. Э, сезне Беләсеңме, кызлар чираты. Сезне мине мактадык, хәзер сезне мактарга кирәк. Сине мактарга кирәк, Зөһрә. Әйе. Ничек дип син мине мактыйсың? Дуслар, беләсезме, менә Зөһрә турында әйткәндә, ул үзе бик булган, бик уңган татар кызы һәм инде Шу үзе сөйкемле, үзе чибәр, үзе ашарга тәмле пешерә, үзе эм, Эй, Ана, Рамил, уңган я якларын җит- менә- җитте, җитте, Рамил, җитте.
Бу да яңа Юк, Зөһрә, чыннан да менә синең уңган якларыңны менә шутлый башласаң, әйме, хәзер тапшыруыбыз менә болай иттереп үтеп китәчәк. Тапшыруыбызның вакыты да җитми, һәм инде син, Зөһрә, чып-чын татар кызы исеменә лаек. Анысы шаярып түгел. Рамил, рәхмәт инде бик зур. Э, Э, ләкин беләсеңме безнең бит татар кызлары минем кебек миннән күпкә яхшы татар кызлары күп һәм э, аларны иң иңнәре нәкъ менә татар яшьләре көннәрендә чыгыш ясады һәм э, кызлар турында сюжет карасың киләме әйдә алайса күчәбез
Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре спорт министрлыгы Татар федераль милли мәдәни автономиясе дәүләт оешмасы Идел яшьләр үзәге. Татар яшьләре көннәренә соңгы 24 ел дәвамында милләттәшләребезгә үзара тәҗрибә уртаклашу өчен мәйдан оештырыла. Делегатлар әзер программалар алып килә һәм аларны башкалар алдында тәкъдим итә. Татар яшьләре көннәре Татарстан Республикасы спорт һәм яшьләр эшләре министры Рафис Борханов хәер фатихасы белән башланып китте.
Бу безнең бер атналык Эшебездә барыгызга да, барыбызга да уңышлар телим, чөнки. Шулай ук сүзен дәвам итеп, чит төбәкләрдә яшәп, татар милләтенә зур хезмәт керткән яшьләребезне Рәхмәт хатлары белән бүләкләде.
Яңа кешеләр белән танышырга, аралашырга килдем, яңа эмоцияләр алырга. Дым ул дөнья. Бер үзенчәлекле кечкенә, но ул дөнья.
Хәерле теләкләрдән соң Идел яшьләр үзәгенә 15 яшь татар яшьләре көннәренә 24 яшь тулу уңаеннан әзерләнгән татлы тосттан авыз итү тантанасы да булды. Тәмләп чәйләп алгач, яшьләребез җырлап биеп күңел кырдылар.
Идел яшьләр үзәге ул татар балаларының һәм татар яшьләренең тормышында иң зур роль уйный торган оешма. Бүген безгә 15 яшь һәм алдагы көннәрдә дә Идел яшьләр үзәге шулай ук актив максатларына ирешә торган оешма булып калачак та.
Идел яшьләр үзәгендә дүрт кенә кеше эшләсә дә, аларның хезмәте кайдадыр кое төбендә кибеп ятмый. Ә чишмәдәй кайнап тора. Җитәкчеләре Ләйсән Сафина канаты астында елына күпме проектлар тормышка ашырыла, бармак белән генә санап бетерәм димә. Аларда милләтебездәге элек-электән хас хезмәт сөючәнлек, тырышлык, чисталык, намуслылык хөкем сөрә.
Идел яшьләр үзәге шулай ук унбиш яшь кенә түгел, әле үзенең зур-зур юбилейлар үткәрсен. Әлбәттә, иң мөхиме безгә, менә монда җыелган Кешеләр, аларны оештырган кешеләре, алар исән-сау булсыннар. Инде алар исән-сау булганда, ул үзләренең балаларын Идел үзәген ташламаслар. Ул бала ятим булмас, шуңа күрә ул бала озын гомерле булыр, шуңа күрә аның балаларының әле тагын да кечерәкләре булыр, үсер, яшьләр артыр, шуңа күрә бу безнең инде милләтнең үсеше диергә кирәк. Чөнки 15 ел булган эшнең дәвамы һичшиксез күп еллар, 115 елда булыр аны Әйе, тел буынсыз, ничек сөйләшүеңә карап, сине үз итәләр, кире дә кагалар. Телеңдә уе чагыла дип уйлыйлар. Уйның төпсез икәнлеген һәркем белә. Шулай булгач, уй өчен телне гаеплибез булып чыга. Әлеге яшьләр белән аралашкач, күренә, тырыша бит алар татарча сөйләшергә. Мин монда
күңелдән үсәм, минем монда күңел елмая. Күңел асылып китә дигән кебек, вот. Э, мин монда гел дә елмаям, бием, җырлаем. Э, ну, как урысча сүзләр духовно восполняться итәм. Вот. Азак күзем өлкәенә кайтып, анда бөтен яшергә таратырга тырышам. Син кайдан дип сорасагыз, алсу таңнар ягыннан, урманлы, Инеш борынлы, зур Дениса авылыннан. Самара өлкәсендә инде шуны әйтәсем килә, бик нык итеп, нык зур квалификацияле укытучылар Яктылык мәктәбендә эшләп килә. Яктылык мәктәбе татар телен баету өстендә эшли бик нык итеп. Һәм анда ул мәктәпкә йөрергә теләүчеләр саны көннән-көн арта бара һәм ата-ана анда бала тугачтан ук инде чиратка баса шул мәктәпкә керер өчен. Бу егерме дүртенче Татар эшләр көннәре һәм мин егерме дүртенче тапкыр Алар белән очрашам гына түгел, ә инде күп еллар шушы чараны теге гамәлгә куючыларның беренче булып торабыз. Иң беренче яшьләр көннәрендә без оештырдык, менә каршыдагы Идел буенда урнашкан яшьләр лагеренда. Шуңа күрә бу бик әһәмиятле чара. Аны без бер вакытта да туктатмадык. Нинди генә авыр чорлар булмасын, 90 елларда нык авыр булды уздырырга, акча таба алмыйча, ләкин барыбер

Төссез җәмгыять.
Булатка рәсем бирер һәм Айсылуга да шулай кечкенә генә бүләкләр бездән. Менә шушы Идел үзәгендә белем алалар. Яхшы итеп җырларга, биергә өйрәнәләр һәм шушы бер атна эчендә татар булып кайтып китәләр һәм алар үзләренең төбәкләренә яшьләр лидер булып китәләр. Бик шатлыклы бер нәрсә булды. Кул күтәрделәр. Кемнәр татарча белми дип менә бүген, әйме. Без татарча белмәүчеләр һәм аңламаучылар икән. Аллага шөкер, мин әйтәм, без нәтиҗәле эшлибез, димәк. Киләчәк тамырлар үзләренең тамырларын белергә тиешләр. Башкача булганда, җәмгыятьне маңкортлар үз тарихын белергә теләмәгән бер кем белән генә яшәгән нәселсез адәмнәр явыз саранча блаты шикелле басып китәчәк. Иманым камил, Идел яшьләр үзәге моңа юл куймас. Безне тормыш мәгънәсезлекләре, каршылыклары сындырмасын, милләт киләчәге өчен көрәш юлыннан алып ташламасын иде. Мәңге яшь булып кал татар яшьләре көннәре.
Кара Зөхрә, бу татар яшьләре көннәре име бигрәк күңелле узган, җырлаганнар, биегәннәр. Әйе, ә флешмоб, флешмоб үзе ни тора? Галиәсгар Камал театры каршында рәхәтләнеп, бөтен халыкны дер селкетеп биеделәр. Искиткеч вакыйга булды бу. Әйе, чып-чынлап бик үстеге ничек дип әйтим масштаб зур масштаблы булган бу әйе һәм инде без дә синең белән алардан калышмадык бит бит бер дә калышмадык бүгенге тапшыруда без моны э, исбатладык миңа калса шулай бит һәм инде миңа калса син бу тапшыруны кат кат карарсың инде әлбәттә бигрәк тә э, синең мине мактаган өлешен кат кат әллә э, ничә тапкыр карап чыгачакмын һәм моны без тнв сайтына кереп карый алабыз әйе дуслар белмәгәннәр өчен әйтәбез ТНВ сайтында видеоархивка керәсез дә яшьләр тукталышына басасыз һәм анда безнең барлык чыгарылышлар да бар. Әйе, барысын да карарга була. Һәм инде әлбәттә контактта безнең ВКонтакте сайтында безнең үзебезнең рәсми битебез бар. Син инде анда да керә аласың һәм шулай ук безгә үзеңнең тәкъдимнәреңне язып җибәрә аласың, фотосурәтләреңне җибәрсәң дә була. Безнең белән дә аралаша аласың шулай ук. Без бик ачык һәрвакыт сөйләшергә, аралашырга риза. Һәм инде